Illum erġajna ġejna f'Wied Dalam f'Birżebbuġa fejn bħalma tafu d-darba l-oħra aħna rajna l-mużew li nsibu fuq dan il-post. Illum ser ninżlu fil-wied innifsu u nagħtu daqqa t'għajn lil Għar Dalam ukoll. Ta' min ngħidu li hawnhekk malli bniedem joħroġ mill-bini tal-mużew u jibda nieżel it-taraġ 'l isfel lejn l-għar, jibda jinnota ħafna affarijiet li jikkumplimentaw l-istorja naturali ta' pajjiżna. Bħal pereżempju s-siġar, hawnhekk insibu diversi siġar li għandhom l-isem tagħhom u l-isem xjentifiku wkoll. Barra minn hekk ukoll reċentament meta kien qed isir il-bini l-ġdid inkixfu numru ta' car tracks hawnhekk u par minnhom propju tħallew biex jidhru mill-pubbliku u hu nieżel. Iktar ma ninżlu 'l isfel lejn Wied Dalam iktar ninnutaw xenarju mill-isbaħ ta' dan il-wied.

Hawnhekk dan il-wied, Wied Dalam, jiqpa' dieħel lejn l-inħawi ta' Ħas-Sabtan fejn hemmhekk insibu wied li jiqpa' sejjer fid-direzzjoni tal-irħula ta' Ħal Għaxaq u iktar 'il ġewwa l-Gudja. F'dak il-wied hemmhekk imbagħad insibu l-fdalijiet ta' Casa Ippolito, pereżempju, li hija dar antika sabiħa ħafna. Bniedem jista' jagħmel mixja interessanti ħafna f'dal-wied u jinnota d-diversi binjiet li nsibu. Pereżempju, fuq in-naħa l-oħra ta' fejn qegħdin aħna, insibu torri medjevali li kien sar hawnhekk biex propju jiddefendi dal-inħawi minn żbarki ta' pirati li setgħu jsiru fid-daħla ta' Birżebbuġa. Insibu wkoll pillbox ta' żmien il-gwerra li tinsab viċin it-torri medjevali li probabbilment saret hemmhekk biex tilħaq l-istess għan li kellu t-torri medjovali li sar madwar 400 sena qabel. Iktar 'il fuq imbagħad fuq in-naħa l-oħra tal-wied tal-għolja insibu l-fdalijiet tal-villa Rumana msejħa ta' Cacciatura. Hawnhekk naraw fdal ta' villa Rumana li juri li din il-villa kienet tintuża għall-agrikoltura. Fiha jidhru traċċi fejn kien jingħasar iż-żejt u anke jista' jkun li kien jiġi prodott l-inbid. Biżżejjed insemmu li dan l-inħawi aħna qegħdin fiż-żona fejn kien jintuża ħafna x-xogħol taż-żejt. Biżżejjed inħarsu lejn l-ismijiet tal-irħula ta' dan l-inħawi, Bir Żebbuġa, Bir id-Deheb, Żejtun, huma kollha ismijiet ta' lokalitajiet li għandhom rabta mal-produzzjoni taż-żejt li nafu li fi żmien ir-Rumani kienet waħda mill-iktar produzzjonijiet importanti f'pajjiżna. Ħaġa oħra li ninnutaw hawnhekk huma d-diversi pjanti kif għedtilkom u l-ismijiet tagħhom. Fosthom, żgur mhux se nsibuhom nieqsin, il-pjanta nazzjonali widnet il-baħar u s-siġra tal-għarar li hija s-siġra nazzjonali li hawnhekk ukoll jingħataw l-importanza tagħhom. Minn hawn ser inkomplu niżlin iktar 'l isfel biex nidħlu propju f'Ardana. Qabel wieħed jidħol fl-ar isib din il-pjanta li tista' tispjega aħjar kif inhu mqassam dan l-ar. Meta ninnutaw naraw li hemm 144 metru tul il-parti ovvjament li hija viżibbli għax imbagħad hemm partijiet fuq in-naħa ta' ġewwa li mhumiex aċċessibbli għan-nies u fejn ukoll għad irid isiru skavi fil-futur. Ġol-għar nistgħu ninnutaw diversi stalaktiti u stalagmiti li jiffurmaw mal-mogħdija taż-żmien bit-taqtir tal-ilma. Barra minn hekk nistgħu ninnutaw ukoll id-diversi strati u livelli li minnhom ħarġu l-fossili t'annimali f'perjodi differenti. Ovvjament dak l-iktar fil-wiċċ huwa l-istrat li minnu ħarġu l-fdalijiet umani. Era l'83, io stavo in terza B Quando mi disse ci vediamo sabato L'appuntamento Meta nidħlu fl-għar u nibdew nifhmu kif ġie ffurmat dan l-għar, ninnutaw mal-ewwel li hawnhekk il-blata hija blata ratba. Allura kienet faċli ħafna l-ilma li jħaffer dan l-għar li biż-żmien u mbagħad baqa' dejjem jikber. Ovvjament u mbagħad is-sedimenti li bdew joqogħdu fil-qiegħ bdew jiffurmaw sediment fuq l-ieħor li f'kull wieħed inqabdu l-fossili ta' perjodi differenti. Meta hawnhekk ġie skavat, tħallew uħud minn daw is-sedimenti jidhru biex b'hekk bniedem ikun jista' jifhem aħjar f'liema strat u f'liema livell instabu ċertu fdalijiet jew pereżempju ċertu fdalijiet ta' annimali partikolari. Kif għadtilkom, l-iktar wieħed fil-wiċċ kien dak fejn instabu l-fdalijiet umani, għax hawnhekk ukoll instabu fdalijiet u anke bċejjeċ ta' fuħħar li llum jinsabu esebiti fil-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta. Dawn juru li dan l-għar seta' kien qiegħed jieħu ġo fih depożiti tal-ewwel abitanti tal-Gżejjer Maltin. Però mhux qed neskludu l-fatt li jista' jkun li l-ewwel abitanti setgħu għexu fih ukoll.

Dan l-ilma jiskula biż-żmien u f'postijiet bħal dawn jibda joqtoq. B'hekk jiffurmaw dawk li nsejħulhom l-istalaktiti li jkunu mas-saqaf u l-istalakmiti li jitlgħu mill-art fejn taqa' l-qatra mis-saqaf. Biż-żmien dawn jikbru u jiżżejnu, ħa ngħidu hekk li sa skultura li ssir b'mod naturali. Hawnhekk ma jistax jonqos li f'dan l-għar insibu numru ta' stalaktiti li niżlin mis-saqaf U stalagmiti li tilgħin mill-art bħal di ta' warajja. Jekk tinnutaw, effett tax-xitwa li għadha kemm għaddiet, l-ilma għadu qiegħed jiskula s'issa għalhekk din l-istalagmita għadha qiegħda tifforma. Sfortunatament dawk tas-saqaf xi żmien kienu tkissru xi partijiet minnhom. Però jekk bniedem iħares lejn is-saqaf jinnota numru mhux ħażin ta' dawl li ħadu eluf ta' snin biex iffurmaw. Hawnhekk f'dan l-għar ukoll kienu diversi dawk in-nies li għamlu skavi u għamlu skoperti. Fosthom insibu lil Ġużeppe Despot li dan barra li skava f'dan l-għar ħallielna rikordju billi naqqax l-inizjali tiegħu mal-ħajt tal-għar u nsibuhom proprju warajja mal-ħajt faċċata.
Heritage Malta kontinwament tagħti importanza lis siti tagħha u Ardalam, l-eqdem monument li nsibu fil-gżejjer tagħna, Ma jonqos li Heritage Malta wkoll qed tinvesti f'dan is-sit tant importanti. Għadu kemm sar studju fuq l-istabilità tal-entrata tal-għar, qed isir monitoraġġ taċ-ċaqliq li hawn fil-blat, però barra hekk ukoll għandna proġett mal-Mużew tal-Istorja Naturali ta' Londra u entitajiet oħrajn fejn il-fdalijiet li jinstabu li għadhom jinstabu, li jinstabu fl-antik ġewwa dan l-għar, jiġu iddatati biex bekk inkunu nafu eżatt meta dawn il-fdalijiet dawn l-għadam ġew depożitati f'dan l-għar. Minn barrek, eh, Heritage Malta wkoll tejn numru ta' studenti li qegħdin ehm, jużaw ardalam għal-riċerka tagħhom ukoll.

Insibu l-fdalijiet tal-annimali li kienu jew inġarru ġo dan il-post. Però llum il-ġurnata hawnhekk għad hawn ħlejjaq li wħud minnhom huma wkoll endemiċi għal dan l-agħar li għadhom jgħixu sal-ġurnata tal-lum. Aħna b'hekk ġejna fit-tmiem ta' din iż-żjara li għamilna fl-agħar f'Għar Dalam. Kull ma jonqosna nagħmlu huwa li nħeġġu lilkom biex tiġu, iġġibu 'l uliedkom jaraw dan il-post, u tapprezzaw is-sbuħija naturali ta' dan il-post u fuq kollox nibżgħu għalih bħala post fi stat naturali tiegħu. Minn hawnhekk ser niefqu b'din il-mixja l-għamilna f'Għar Dalam u nkomplu bil-programm Malta u lil hinn minnha u nkomplu naraw x'hemm preparat għalina iktar fil-programm tal-lum.